Tuzanlei caan ah hika MIBC Khrihfabu he voikhatnak kei ka ca cun kan i ton khawhmi hi Pathian thawng in si tampi kai lawm. Hika ah Thawngṭha chim hna hi cu nan ka pek lai tiah ka ruat lo i Khrihfabu le rianṭuantu hna dihlak nih thawngṭha na kan chimh ko lai ti si le ka khuaruahhar ngai. Zeidah ka chim hnga aw mai ka ti sinain Pathian nih kei zong ka lam amah lamhruainak thawngin nihin tiang damnak a ka pek. kan miphun he zong ton ṭhannak a ka pekmi hi vialte khi Pathian dawtnak hi phuan ding hi tampi ka nei ve i ka tette khannak khi dah a si ti lo ahcun thawngṭha hi cu ka chim thiam lo i zei poah hika hin nanmah nih nan i ruahchan ning tluk in ka chim thiam lo zongah nanmah nih rak ka thei thiam u ti kha hram thawknak ah van chim ka duh I introduction ah kei ka min Victor Khen Sang si. Laitlang ah ka pa khua hi Mara si i ka nu hi zophei ai burmi si nain Thantlang ah kan chuak kan unau dihlak in ka pa hi Myone khong si adun yim horak tuan mi si hlan chan ah party khong si chan ah i Thantlang ah tang cheun tang ra tiang siang kai i Thantlang in uh, Sianginn zong a di in high school ka di hnuah university rangkun ah kum khat lawng ka kai man i Malaysia hi sawmkua le kum sarih ah ka phan sawmkua le kum sarih ka phan i 2001 ah refugee rak soknak kan rak thok ahhin a pakhatnak bik Chin ah refugee interview rak tuahmi kha ka si i mah in cun nihin tiang hi a kal cuahmah i atu ah cun kum kul le kum nga a kal cang Malaysia refugee kan soknak hi i Tukum hi March, uh, February ni hleiruk thaizing hi UNHCR i interview an rak ka tuahnak avoi khatnak bik chin kan rak lunak kum kul le kum nga tlin ni si i CRC nih thaizing bak ah hin civui kan tua lai kum kul le kum nga tlinnak an ti nain Chin National Day hi ai neih tuk caah khan May ni kul le ni sri ah an thawn i Silver Jubilee an tuah lai Malaysia mino tampi kal i zuam u, nu le pa zong kal i zuam u. Khika ram in tam tuk ram lengah kan chuak. Malaysia chuakmi nan fale hmanh an um len lai tiah ka ruah. I Malaysia nih khin Muslim ram sinah nihin tiang an kan dawt. Kan cungah zaangfahnak an kan neih. Khi vialte khi va tlun in an ram ah nan ke nih va lamh in Pathian sinah lawmh bia va chim a phu. Cucu atu ah kan kalnak paoh kan chimmi si. Muslim ram si ko nain nihin ni tiangah an kan zaangfah khawhmi kan cung i an kan in khawh pengmi te hna atu Mizoram kan unau khi Khrihfa ve kan si miphun pakhat kan si nain an kan in kho tuk lo so Mali tu nih ka an kan in khawh deuh cu khi vialte khi za u law Pathian thiang thlarau nih rian ṭuan lo cun khi zeitin dah si khawh lai? Cucaah khi vialte khi na kalnak paw sawm hna, ra hna seh, rak kir hna seh, Malaysia cozah ca zongah thlacam ve u sih ti kha an kan chimhmi si lo. Cucu ka, ka biahram thawk ah ka philhnak hnga lo ka van in sawm ta hna. Ngatu ka umnak hi Canada a si. 2004 ah ka phan i sianginn ka lut colh. Law enforcement ka kai. Kum hnih ka dih in Malaysia 2006 ka rak kir ṭhan. Ei ah khan Malaysia nupi kan ei. Kan nu cu tu hi Falam si Lungbang si. Tu hi Canada um khual ka tlawn tak peng. Kum khat ah thlakhat lawng kan i hmu. I uh, 2011 in khan Canada ah khin Chin Christian Fellowship of Canada timi hika CCCA nan ti bantuk khin Canada ummi vialte khi Khrihfabu pahra kan i fonh i cu bu hra fonhnak ahcun keimah hi an general secretary ka si tukum hlei nga ka hruai cang na atu zong ka tuan cuahmah mu pulpit cung an ziah dir har ka ti hlau pastor hlei ruk ka hruai hna hi le Canada cu mi kan tlawm te thong khat le zathum rong thong hnih le zathum lawng kan um i cu chungah cun CCFC member hi thong khat le zaruk lawng kan um i civui hi kum thum ah voi khat kan tuah zeimacaan ah kum hnih ah voi khat kan tuah i Canada ram cu a ngan tuk i vawlei cungah Russia changtu si tikah east le west khi vanlawng in Nazi paruk kan zuang cuticun kan um tikah 2003 hrawng 4 hrawng a rak kalmi khi kum hra hna kan i hmu ti lo civui te hin kan i hmu lo a theih hna kan i thei ti lo ram khat ah kan um ko na khan Malaysia zong ti bak zong kan thei ti lo kan i hlat tuk a ngan ve tuk tikah khan le cucu cun kan i dai kan cawl cang ning cu si le kei zong piaknak lei ah hruaitu ah kai tel cuama ve kho ti kha ka lei ah khin chim kan du hna a tapung lawng a si tiam ka ruat lai u si le si kai lawm tatak nizan ti ni ah Ishmael bon ah hin zeiruang thlen an um tiah ka hawile pawl he ka hal hna le hikai thu pawl nih hin nichuah lei ah cun zeiruang thlen an i thim ka ti le nitlak lei ah um awk kan ṭha lo an ka ti zei ruangah ka ti le Baibal ca chung hrimhrim ah nichuah lei ah mifim an um an ti le nitlak lei ah um kho ding kan si lo an ti nitlak lei pawl nih cun thei hna sel an duh lo ngai lai nain la cu ca cin hika khin tua ni chuah lei ah hin ka theih ngal mi nan rak tam tuk Malaysia in ka hmuh ti lo mi ka hawi kom thing tam tuk zong nan um hika hin mithar zong kan hmuh hna kai lom te tak se pathian thlasuai angan le angan ta tak ko lai mi kan ca hin sun i ramkip ah hin ke hi ka kal atu leo ah CNF ah foreign department arian an ka thia i ASEAN meeting zong ar kaimi ka si cun K3C an timi Kachin kaya ka yin Chin pawl kan i pomnak ah kan i fonnak ah CNFION he tiah rak kai tawnmi ka si i ramkip ah ka kal ramkip i dothlennak atu mu bu pawl he zong hin kai tong atu lio ah kan duh ruang ah si loin kan duh zong duh lo zong ah raltuk dir hmun ah kan phanh lio a si kan ram ah 2021 ah Min Aung Hlaing nih ANA a lak tikah uknak a kan chuh tikah mi tampi cozah rianṭuan hmanh nih an cozah an chiah an rian an chiah le cozah rian ka ṭuan lai lo ka cozah na si lo an ti le CDM an tuah sianginn a kai liomi kan fale tete nih an ball pen an i chiah le meithal an i tlaih Nihin ni a tam tuk cu dirhmun ahcun kan phan. An duh ruangah si lo, kan duh lo nain dirhmun ahcun a kan phanter cang caah nunnak zong tampi an pek le kan ram cu tu a rawk cuahmah. A rawk cuahmahmi dirhmun ah kan phan. Cu dirhmun ahcun ṭhutsawh awk a ṭha lo. Hi cozah hi zeitindah kan tei lai? Ramleng nih hi pa hi miṭhalo si nan hmu lo maw tiah heh tiah kei ka rian i ramleng au si. Cucu ram chungah he meithal in an kah ram lengah he hi pa hi pom hlah u minung dirhmun a si lo hi timi kha heh tiah kan nih kan aumi kan rian cu si le pum dih hnu zong kan i ruah te hna lai le tuzan lei ah hin chim ka duhmi hi tam tuk a um nain tawi tein chim kai zuam lai. Cucu Pathian nih Chin miphun zeitindah a kan sersiam le hi hmun ah hin kan phanh timi hi kan philh nakhnga lo Israel mi hna zong a rak hruai lio hna ah nan philh nakhnga lo tiah Pathian nih bia a pekmi hna um. Deuteronomy angan paruk a hme pahra in kan ka rel lai. ka chim dingmi te si lai deuteronomy angan paruk a hme pahra si lai cun na pupa na abraham isak le jakob sinah bawipa na pathian nih pek awkah chiat a sermi ram cu nangmah nih na sakmi a si lomi khua ngan ngan le khua ṭha ṭha hna le nangmah nih na rawnmi a si lomi thil ṭhaṭha in a khatmi inn hna le nangmah nih na huahmi a si lomi tikhor hna le nangmah cinmi a si lomi mitsur dum hna le oliv thing hna le chungah an luhpi i na ei in na khim tikah Khi tikah Izipt ram salcannak inn a simi chung khan an chuahpitu bawipa kha na philh sual nakhnga lo i ralring tuah, a ti. Hihi zeiruang dah ka rel duh ti ahcun, na sak lomi inn ah nangmah na um te lai. Na cin lomi thingthei zong nangmah nih na ei te lai. Na huah lomi tikhur zong nangmah nih na din te lai. Cu tikah na bawipa na Pathian kha va philh hlah timi hika han Israel mi sinah a cahmi um. Chinmi pawl nih nihin kan dirhmun hi zoh u law Kawlram ah 1948 independent kan ngah kan nihin tiang ah thleidanmi miphun kan si. Kan biaknak zong hrawk an duh. Nihin tiang kan luat rih lo. Chinmi nih nihin tiangah independent kan hmu rih lo. Zeiruangah Mirang nih independent cu a kan pek ko nain Kawl nih a lak colhmah independent kha. Kan independent pa kha Kawl pa kut ah um. Kan kut a phan lo. Cun a kan uk le Khrihfa kan sinak zong lo seh ti a duh. Kan ca zong lo seh ti a duh. Kawlram ah citizenship card an tuah. citizenship kat cu Australian nan citizenship kat va za u pakhat lawng si lai nationality Australian adi zeihmanh um ti lai lo kawlram ahcun takhan si lo nationality Chin ti a ṭial religious ati rih atangah Christian ati rih thleidannak discrimination kha open bak in kan idea chiah colh an kan hmuh cangka in ah Hipa cu Chin a si. Christian a si ti a theih colh. Ramchung kan kalnak ah Christian pa kha tlai u ti si ahcun khoika dah kan tlaih lai? Hi ahcun nan idea a um lai lo, nan hmu lai lo cu mu. Kannih cu na ai si piah a kan ti lale. Christian a lang cu. Tlaih khawh ding in kan ai si hmanh ah a kan hren. Discrimination a kan tuah. Kum sawm sarih cuticun kan kal. nihin ni ah kan ram kan dirhmun cu cu si Chin miphun Kawlram chungah sifak bik ah kan chiah Chin state chungah zeihmanh um lo kan biaknak zong cuticun a kan tuah hrawk a kan dim dih i miphun half million population lawng kan si atu ah 2001 lawng in Malaysia refugee sok kan theih Number one thaizing hi ka chim kha 2001 February ni hleiruk ah interview ka rak tuah ka tuah i ka dih cangka interpret han rak ka pek nangman in na hruai hna lai ti si hol alet he refugee kan sokpi hna hoi le kom tampi hi kan hi ka hoi le zong arka bom tu tampi nung kan sok kan hmu lo kan lungdong khua kan ruami cu ee hitihin maw kan kal la le kan ram ah rian kan ṭuan la la kha kuli hlawh tein maw Malaysian kan kir ṭhan lai ti lawng ruahchannak rak um. Sinain Pathian thil thlen hi pakhatnak ah atu bak ah atu bak ah i pek colh thil um bal lo. Caan saupi Israel zong sal hna a tanter hna. Kum thong hnih le kum zanga hnu lawng an ram an hmu ṭhan. Israel nai ngan timi khi 1948 lawng a don hmu ṭhan cu. King Jeroboam chan in khan dakaw 1948 lawng an hmuh cu kum thong hi le kum zanga leng rau cucu ram an hmuh ṭhan ning ah annih cu zei can dan ro kan nih atu ah thongkha zakua somret le kumret i ralkap nih a voi hninak ana an lak in khan naingan dong i ngiat pipia hmu ati akhe kawl hol cun khi state law and order restoration ati Kawlram chung vialte lawless in a kan uk Laitlang ah zeihmanh um lo kha lio ah ramleng zong kan chuak kho bak lo ram chung ah khan kan i erh kho 2001 ah refugee kan van sok ah khan ah kawlram ah uknak ai thleng rih lo ramleng ah kan chuak lau man ni kan ruat lo pathian khuakhan cu zo avan i thleng thluahmah le 2001 ah minung zali nih refugee kan sawk pakul lawng nih kan ngah zathum le sawmret ah kan hlonh 2002 kan van phan malaysia cozah nih cingdan pe hna u kenning mo illegal immi kha kenning nan tuah hna lai fung nan tuk hna lai ti si an an di an fung tuk dang cu thi that fung in tuk si le kan ṭawk ah tuk ah hin thih hlan lo am pel um ding scar ka zungzal um ding mi si a kan tuk laimi tam tuk an tuk hna mah cu scar cu zeiruang ahdah an chiah next illegal a luh ṭhan ahcun voi hran na tuk lai tinak si na lut ti lai lo tiah batak tein a rak kan dawi cucu dirhmun kan phan May 2002 ah Dr. Mahathir Malaysia Prime Minister nih order chuahmi si kan hawile vialte refugee sokmi zong an rak tlung dih an ṭih tuk kan nih a sokmi pawl kha kan tlung ngam hlei lo ah zei si poah a kan tuk ko lai te kan ing ko lai te kan ti refugee center tu ausi kan ti malaysia national police chief sin sa ka tial ka va ton adu lo tai mu state chip he vai tong u ti kan vai tong Chin refugee center ka tuah lai ka ti zei ruang na tuah lai ti nan kan tlaih lengmang i hmun khat te ah kan ni cu nan kan kuat ahcun a thi ding kan si caah inn kan hlang lai nu he pa he hmun khat te kan um lai ka ti a tha tuk cu te va hlang zu zok pakhat te te tlaihnak in cun a bupi tlaih pei tha deuh cu na in edret cu van ka pe zu zok te a ka ti Asinain a thinlung chungah bia ka no lio si ve cu kum kul le kum riat lawng ka si rih cu. bia hi ka chim thiam ve lo cu mu. Ka duhnak lawng ka ka chim peng i Pathian nih a thinlung chung rian tuan si lai cu. A zaang ka fak ko cu. Senṭha cu ka va tuah taktak ko. Nu, pa ka chiah dih hna. Kan um u. Ka ti keimah tu kha cu a lengah ka um. An kan tlaih dih sual ahcun biachim piak tu kan um lai lo cu mu. Kei a lengah ka um, anmah an um. tlawmpal a um le operasi timi lut ko Malaysia kan in ahcun zarni kan um an tlaih dih hna motor cungah an kaiter dih hna bawngbi an hrukter hna nu pawl kha thong inn ah camp ah kan in kalpi hna lai an tai hnu pa cu commander khi state chief police chief pa cu phone ka chon ja an kan tlai dih ṭung ka ti zei ruangah ati zeihmanh kan nei lo kan chimh mi ruangah kan si ko ka ti simo poi lo ati amah nih a PA pa hi chief inspector si palik bo thum parak thla a thla i bo thum parak ra yan an tlai hna ti le refugee cu tlab long an nei rong an tlai hna ti a kan state chief pa nih hi ka in chung um hi tlai ti na lau tia order a chuah cang ti cha chun hmai le zong tlai ti na lau thum than hna lo in chung pakai na se ti an thum di than na in chung an sia na Cucu a thinlung chungah ka pa thinlung hna rak um cu ka chim thiam ruangah si lo cu ka chim thiam lo tuk ruangah to a ka zaangfah lehlam cu le kha bantuk hna nih khan muslim si ko cu mu muslim bak si mah bang hna nih khan a rak kan bawmh refugee center te cu kan tuah refugee kan sok norway cozah hna khi ka va ton hna le norway hi 2002 ka va ton hna le Zei an ka ti? Huar i chin, khoi kha da chin cu si an ka ti lehlam cu. Western ah kan um ve ka ti, an thei bak lo. Chin timi hrim kan, kan thei bal lo. Cucaah cun sorry si, kan in la kho lai lo an ka ti, e ka ti, ka kiar ko. Thlaruk hnu a rak ra ṭhan ma pa kha. A rak ka tongmi pa kha a um ti maw a ti hna i UNHCR ah um ko an ti. A rak ka ton ṭhan le Chin pawl cu ka lak tuah hna lai, test nak ah interview tuah ka duh hna ti. Vanthat ka ti thonginn ah ka kalpi colh. Cun thongtla kan tam tuk cu mu. Thonginn ah cun azang an fak la le alak na lai ti ka ruah ve. A leng ah cun azang fak lo ko men cu. Thonginn ah ka kalpi colh. Khi Kuala Lumpur in khin Perak timi ipoh pawng khin langkap timi camp um langkap khem ah ka kalpi. Laimi pahnih interview tu hna pakhat kha a zaw le holh kho lo pakhat cu a tua le a zaang fak le na ngaihchia hlah kan lak colh lai zarh hnih hlan ah kan chuah lai le Norway kan kuat lai ti kho zarh hnih hlan ah chuah le kuat taktak November 2002 ah Van Thang timi Hakha khuthar pa the first Chin in Norway si le chim duhmi cu khap pawl vialte kha khoi kan dah rat ti ahcun mi thinlung kha a va ṭuan Norway thinlawng rian va ṭuan an ra cimam le 2002 cu nikhat ah minung sawmthum hna an zuang 2001 lio ah minung pakul lawng nih refugee kum khat chung kan ngah cu mu sawmthum kan ngah ahcun a za tiah kan rak ruahmi kha 2003 ahcun nikhat ah sawmthum ram leng kan zuang cucu pathian nih ser lo in a chuah khawh lai kha pawl vialte a van i thleng denmark an ra a van kan lak 2004 ah keimah mat thla ah Canada kal lo ah ka ṭha ti lo ka kal. Ka kal lai ah Australia minung pakhat hmanh nan ra rih lo Malaysia in. Minung pakhat zong nan ra rih lo. Ka kal lai ah Jennifer Aston anmah Australia nu si. Atu zong hi a, a contact ka thlau i kan i chawn kho rih lo. A hawipa ka, ka hawipa cu ka chon cang. A um ko. Uh, Canberra a um. I Chin pawl hi kan zoh hna ah miṭha tein an si. Australia cozah nih pakhat pahnih tal an la duh ve hna hnga maw? Ka va chim hna lai ti. Amah a lungchuak tein. A va chim. A va chim le 2004 July thla lawng in don in lak hna cu. Minung panga hrawnghrang te man lak hmasa hna. Cun December ah khan cun tampa nan kal cang. Atu ah cun thongkul bak nan phan ti si. A mak tuk cu a khuruhar ning. US ah tu thong sawm sarih an um. Chin population ting nga lawng um. Chin population. US ah thong sawm sarih, Australia thong kul, thong sawm kuap an ko. Norway le Denmark, New Zealand ram tha, ram hlei ruk ah kan um. Ting khat ram leng ah kan um. Cu kan umnak ram cu zalong tein kan um. kan sak lomi inn ah kan um kan caw lomi tikhur ti kan inn in chuak le ti duh tong kan ding lai le ah kan nu le kan pa hal hna u sain pe in phur le ti in vat than sa tikhur ti pe in vat than sa mah pawl vialte kha tu ka rel ko cu te tu lai na sak lomi inn ah na um ko lai na caw lomi tikhur ti zong na ding lai na cin lomi thingthei na ei lai ti khan nan freeze va kau law thingthei khat ko lo maw nan cing maw mak i nan cing lo khoikan dak hi thluchuah khi rat pathian thiang thlarau nih kan pe hlah seh khoikan rat lai cucaah cun kan hmuh lo karah nek bik mi lo hna seh tiah mapung tin zong tuah hnawmi kawlram chungah sifak bikmi minung kha lo hna seh tiah an ketang ah an kan lamh cuahmah bu in cu ketang in cun leidip lak in cun a kan chuahtu cu Pathian cu cu latu hi vialte nan phan ko cu te hi khuaruahar tuk si lo maw Norway ram hna ka va kal le tlangcung tete a laimi inn ṭhaṭha an um ko cu Norway ram hna kan thei lo kan rak timi ṭalak ni chuak ah 2003 Norway an kal lai ah ka hoi le pawl nih Norway ram cu an hlat le mep ah an hmu ti lo le chun thlaruk zan thlaruk a sinak ram sila kan kal lai lo ti si ko a fat fat group pawl hi le siar sian ral a koi khen kan ni chu kan kal la lo chun thlaruk zan thlaruk sin ti le kan cel lai lo un ti mah pawl cu 2005 ah ka va kal le kan i tong le chun thlaruk zan thlaruk cu thlaruk nan it lai thlaruk nan tho lai ti nak si lai cu ka ti na le khah zeitin atu nan ih lio ma ka hong phanh nan i ṭhangh lio ah ka ti hna le dai ko hi tluk ram ṭha in ti a ṭha tuk cu Norway vawlei cung a rum bik ram si 6 million population an um i 4 million ki million na ran si an ram a rum tuk ning khro an rum an museum ah ka va leng i ca an ṭialmi ka hmu Norway an rumnak he thu so so si law kum som nga ei u si la di lai lo an ti 50 years zeihmanh tuah lo in ṭhut cu sawh bak in an dihlak in cu tluk cun an national reserve angan an rum tung ning i cu ahcun laimi thongkhat le thonghnih hrawng an um cu cu bang hna cu khoika an darat van in a tlami kan hnu le kan hmuh lomi thiang thlarau nih a kan cawi ko cu cucaah ka bia sau sual lai Hi vialte thluachuah kan tonmi hi Pathian nih hin mi hi nun hrawmh dingah zeitik poah a kan thlahmi kan si. Kan fale hika ram ah thil ṭha ṭha nan hmu, inn ṭha ṭha nan um i kan ral nganpi ai chuah khomi thil zong a si fawn. Minung hi an tlau lai ah sangpi a kai miphun zong an um ti si. An rawh lai ah hin. Babel innsang an sakmi cu an fimthiamnak an langhnak si sang taktak an sangh hnu ah an cim phut le vale an i cuah sang tak sang deuh kai tikah tang a tlak a fawi tukmi si cucaah tu lio hika kan fale tampi nu le pa he innkhat an an um ko nan i hmuh lonak tampi um mark angan mark angan paruk a hme sawm thum le pariat

Baibal cacang i hika mark chung hi si lo. Mark a ngan paruk ma si maw ka van i chiahmi ka philh. A catlang te nan theihmi kha. Mi pakhat nih vawleipi hi ting hmanh se law a thlarau a sungh ahcun zeidah a miak lai timi kha Mathai, Mathai paruk tu si. Mah a ngan paruk si lo. Mathai a ngan paruk. Mah kha mi pakhat nih vawlei pi hi ting dih hmanh se law a thlarau a sungah cun zeidah miak a ti. Mah kha kha atu keimah cu tunai kan chim hna kha Canada ah Khrihfa uh, Khrihfabu hruainak ah ka ṭuan tikah mirang tampi rian ka ṭuan. ka ṭuanṭimi hi mirang pastor le mirang evangelist pawl le professor pawl tampi kai thei voikhat cu professor pa pakhat thawngṭha chim a min thang takmi pa kan au mah pa nih khan Pathian rian timi mission kong a kan chim cu mission cu atu ka thinlung ah ka tong tukmi si a chimmi cu mahka catlang lawng kha rel ve a catlang ti kha ka van philh ca si sorry sinam van ka chim lakai lawng mark angan hleiruk amathai angan hleiruk cu rel mi pakhat nih vawlei pi ting hman se law a thlarau sungah cun zeidah a miak hnga timi kha rel le bible sianginn kan kai hna ti an mah phoi pawl kha university bible siang kan kai le kan van kai di baka kan chuak le pathian rian kan tuan lai tiah mission rian kan i thawh cio ti kan hawipa pakhat kha mah khan nupi nei le fanu te nei le a fanu kha tlamtling lo in chuak ti a vak kho ti lo ti kan nih kan vavak le mah kha khan kum hlei riat sin hu kan i tong ṭhan hna ti kan di lakha kan i tong le mah pa cu ningzak ngai khin a fate cu ṭun hlen a rak mong mata masun disable a si ti le ṭun hle tein a mong le rak rat pi ti rak rat pi la nupi he cun mah cun pakhat pakhat in bia kan chim ti bia kan chimmi ahcun kha cutin cutin rian kan ṭuan le timi ahcun anih nih ngaihchia ngai khin bia chimmi cu ka hawi le paul cu pathian rian nan ṭuan nan kal le cuticun university zongah professor nan phan ramkip ah missionary nan ṭuan thlarau tlau nan a chim le kei belte cu nan lakah van chia mi ka si ka fanu te tlamtlin lo ca khoi hmanh ka vak kho lo le mah ka fanu te tu hi ka cong atu kum lei riat si high school zong a dih ve cang a ti ti mah cun kan hawipa pakhat nih mah bible cacang te kha van lak le a chim ti pathian nih minung hi kan fale hi minung pakhat ah a chiahmi hi nangmah he nan i ngo dih cang thlarau pakhat a nei nangmah zong thlarau pakhat Minung nunnak thlarau pakhat tlaih hi vawleipi tinnak in a ngan deuhmi si. Cucaah cun atu in na mission hi a ngan cemmi si. Na fanu te tlamtling tein na zohkhenh. Khrihfa na canter. Sianginn zong na kaiter. Kan lakah mission ngan bik ṭuanmi na si a ti ti. Cucaah cun atu ah ka chim duhmi, innchungkhar ah Evangelist he pakhat a kal lai, thawngṭha he a chim lai. Anmah bantukin ka chim thiam ve lo ti hlah u. Na fa kha na mission bak si ve. Minung pakhat a si thlarau pakhat a neih ve cu. Cucaah na, na inn chungah dawh mission ngan tukmi rak um ko cu. Le atu ah hika kan fale pawl, nu le pa nih Kan fale pakhat nunnak thlarau na tlaih ahcun vanram ah laksawng na hmuh dingmi evangelit a vak lenmi pa nak hmanh na ngan deuh men lai cu. Cucaah na innchungkhar ah mission um ko. Na innchungkhar ah na fa silo na, na va na nupi ah mission um bak ko. Cucaah kan tu ah chim ka duhmi cu Pathian nih Chin miphun ram kip ah kan thlak. Kan sak lomi inn zong kan um cang hna. Motor ṭha ṭha kan i mongh. inn ṭhaṭha kan nei rian zong kan nei hna sinain kan innchungkhar ah Pathian nih a kan pekmi mission a pakhatnak thawknak ding kan tlolh ahcun hi ka ram kan rat men hi san tlai lai lo khoika ram kan phanhnak hmanh zong san tlai lai lo cucaah Chin miphun cu fimnak in dah ti lo ahcun dothlennak he meithal zong na tuah kho ding kan si lo minung ting nga lawng kan si ralkap ting khat ne usila ra kan do kho lai maw kan do kho hlei lai lo kan hnu lei ah india um 1.4 billion population bangladesh a um ri kan ram ri 177 million an pahnih fotnak hin vawlei cung ram vawlei cung minung vialte cheu nga cheu khat an si cuni cun dako ram ri te bakna kan den chu khi a ram ri a do kan um chu mong dori ah ting nga hna cu Bangladesh ralkap cheuthum cheukhat zat hmanh kan si lo ralkap lawng mu cucaah cun kan miphun i one two three ah dep dop dol khawh chuk khawh col kan si a tlau kho col kan si overnight ah Pathian nih hi mi hna hi an tlawm tuk caah ram kip ah fimnak la hna seh ti a kan thlahmi kan si hika ram ah hi fimnak hi kan tangka in kan nu le pa nih nan tangka in laitlang kan um ko sila lo nan thlawhmi nan fa pakhat kan siang nan kai ter kho lai maw hau nih dah kai ter kho lai avan long ticket man kan cawk pek ko lai lo cu ram ah cun tu nu he pa he fa he a kan pek cucaah atu ah kan mission ngan bik kan fa le hika kan ratpi mi na hi kan do thlennak ding kan nuclear weapon an si ka ti lengmang Hmailei ah Chin miphun nih ral kan teinak ding cu kan fale mifim thiam hna an si te lai. America nih cun nuclear bomb ai bochan. North Korea nih nuclear bomb ai nuclear bomb in he tiah vawleicung mi an chingcheu hna. Nuclear neimi papoh an i ṭih. An i chawn ngam lo. North Korea nih tu ah bomb ka pual a ti cang cang an nawl. Vawleicung pei rawk di lai hi an ti. Nuclear in an i, an i ṭhawcer. Chin miphun nih kan nuclear bomb cu kan fale lawng an si cang. Nu le pa in kan si ti men lai lo. Chan timi cu kanmah chan ah thlennak zong a chuak men lai lo. A chuah caan tikah Pathian nih a pek te tikah cun control khawh lomi, tlaih khawh ti lomi ram ngan, ram ṭhawng, Khrihfa ram a sertu kan fale cungah um kho ko. Cucu a chuahnak ding ahcun nu le pa nih na inn bakin mission na thawk a hau. Na inn bakin mission na thawk a hau, na fa na chimh a hau, fimnak na pek a hau. Kha in khan hmai ah kan kal hna lai. Cu lo ah cun atu lio i kan dirhmun ning in ral kan dohnak ah tangka kan thawh ee kan ti len zong ah zeidah kan thawh khawh lai? Hawi dang nih ral an tuk tikah million zanga hna pei nih tim le ral an tuk cu. Million thongkhat hna pei nih tim cu. Kan nih million panga hna ram pumpi cawlcanghnak ah kan ti million panga hna kan nei. Tiah kan i zohkhenhnak hmun ah kan i zat ṭung lo. Atu ah US ah phaisa thawhmi in raltuk kan duh lo an ti. Okay, USRC pawl nih zei an tuah? Threzara pali an chiah hna. Pakhatnak, Batayi nih church nih a thawhmi vialte thlacamnak bu nih an thawhmi vialte a tlaitu treasurer pakhat um seh an ti. A pahnihnak treasurer cu mi rum pawl, susi hna neimi, ar-inn hna neimi, business neimi pawl, kei cu meithal cawknak bak ah thawh ka duh timi pawl, mah tangka tlaitu ding treasurer, a pahnihnak treasurer, two. Treasurer tri cu online in an kawl holmi tete, mah pawl tete a khawmtu tari Tezra Fo cu business kan nau le tete khi ca atu khi plumbing hna an cong engineering hna an cong la an thiam ngai cang cu an mah nih khin inn khi thong som ngan inn chia te khin cok le thil rian cok le an rem le ting khat hna an rem khawh am van zuar le ting thum hna man ma kha ting hni hna miak cu cu business atu mi tete kan fale nih cun zeizat dan chuah 1.5 million an chuah pi khawh ve ko cu le anmah nih cun dakaw biaknak tangka hi cu khualtlawnnak zongah i hmang hlah seh biaknak tangka hi cu khem a ummi sizaw mizaw an i zohnak dihlak siseh mithi milo an um tikah kan fale an thih tikah ruak a rak hummi vialte caah siseh Ralram ah hma a pumi ai khawng dengmi motor in va laknak ca siseh, thi he hnai he ummi hna, lungrethei mi hna bawmhnak ca siseh, mah pawl vialte an kan hmanmi khi thlakhat ah tingthong nga kan i za lo. Thantlang kha um ti lo cu a kang dih cang le sizung khi tu khi khem ah um hong um cang cu. Ka khin doko minung so minung i khun som li a doko minung zakhat nan rat cang cu sakai makuai vialte khi an an hma kuan hma he cun sizung an kal ngam lo le kan mah sin an ra cu kuan hma an hmuh cun ralkap nih tlaih hna lai cu raltu min si ti lai cu kan sin an phan khi vialte kan zohnak he khrihfabu nih nan thawhmi ah kan hman zeicahtiah nanmah hrim nih mission nan rak ṭuanmi kha nan i thei lo kha mission chungah khan a kal ve ko cucu hnu deuh zongah ka chim te la le ka biadonghnak ah biacah zongin kan chimh duhmi hna cu Baibal caang khat ka rel lai i mah kha kai rinh lai samangan zala kulali a hme pakhat in pariat tiang Samangan zala kul le li cu pakhat in pariat ah dong zala kul le nga a kal i Pathian cu a mi hna khamhtu a si timi si. Pathian hi a kan khamhtu ding cu si. CNF hi a khamhtu si lai lo. Chinland Khong si zong si lai lo. CDF zong si lai lo. Aung San Suu Kyi zong nih a kan khamh lai lo. Min Aung Hlaing chinchin nih cun a kan khamh lo chinchin. A kan khamhtu ding hi Pathian bak si te lai. Pakhat lawng si. Cucu ka rak rel lai. Bawipa kha kanmah lei ah rak tang hlah se law zei huah dah kan rak huah hnga? Mu kan rak har ning pawl Israel mi hna ka let tuah u. Kan ral nih a kan tuk ah khan Bawipa kha kanmah lei ah rak ṭang hlah sehlaw kan nung in an kan dolh dih ko hnga. An thinhun ling ah khan an rak kan dolh dih hnga. kha tikah tilian nih khan a rak kan fenh diam hnga i ti nih khan a rak kan phum diam hnga a hlonh in aa hlonhmi tilian nih khan a rak kan phum diam hnga kan ral nih hrawh awkah a kan sianglotu bawipa cu lawm ko hna u sih rapchiahtu pa rap in a luatmi va bantukin kan luat rap cu a hrawh i kannih cu kan luat Bawmhnak kan hmuhnak cu Bawipa sinin a si. Amah cu van le vawlei sertu a si, a ti. Van le vawlei sertu Bawipa hi a kan khamhtu ding cu a si. Kan innchungkhar cio in kan mission philhlo tein ṭuan ko hna u sih ti sawm buin ka bia ka dongter. Bawipa nih kan chim khomi thluachuahnak kan pekpiak ko seh.